Na van chimmi chungah khan, a hme pakua chungah khan, cun nichuahlei ah an rak hmuh cangmi arfi kha a lang ṭhan i an hmaiah a kal, ti kha a si. Nichuahlei ah an rak hmuh cangmi ti kha a si, lampi ah khan pakhatkhat ahcun a tlau maw? Asiloah nichuah ram lawngah khan a rak lang i lampi ah khan cun a lang lo maw? timi te kha hi biafang te van zoh tikah hin a voihnihnak a van langh ṭhan tikah hin mah kha kha ruah ding a um. Arfi nih khan cun a hruai ko hna, kan sawh duhmi cu nifatin te, a zarhtin te an kalnak lamthluan chungah khan arfi kha ai langh maw an hmaiah? Arfi nih langh in lam a hruai hna maw timi te kha mah te kha kan van focus duhmi si hrui timi zawn te ah khan ka bia chim duhmi hal duhmi te kha na van theih fiang ko lai dah ti ka zumh. Khaka zawn te kha a nifatin tein an khualtlawnnak lamthluan chungah khan Jerusalem khua an chuahtak hlan tiang karlak te kha van hrawkar u sih law siseh kai lawm. Bible chimhmi pinlei hi zeikhom man siseh law zawn dam timi si, Laiholh ah zawn dam timi si. Bible nih a chim lomi cu nichuahlei mifimmi hna nih an ram an rak chuah in Jerusalem karlak an i kalnak kong kha Bible ah pakhat man um lo. Cucaah Bible um lomi cu zawndam in uh, an chim zongah kha kha a hruai hna lo i an ti zong zawndam a hruai hna ti zong zawndam zawndam ṭhiamṭhiam si ko asinain zei ruangah dah nichuahlei mifimmi hna Jerusalem an phak An phak chan an chimmi cu nichuahlei ah arfi kan hmuh. Cucaah mah biading kan ra kha arfi ruangah Jerusalem an phan. Anmah hmurka in. Lampi ah a thlatampi an roh lio ah khan a tlakhat zong si kho men nawl ko. Haka khan arfi nih a hruai hna, mar hruai hna lo timi kha Bible nih a chim lo. Bible a chim lomi kha va hlat len le va tinh len kha a caan san ah cun Bible in lam kan tlaunak lehlam ah a cannak a um. Cu ruang ah cun kei cu a si khawh chung in Bible nih a chim maw timi hi ka kalpi. Cu sak sun ni chuk le mi fim mi na kha an ram ah an um lio ah ni chuah le ar fian mu Kha Alichua le arfi an hmuh ruangah Jerusalem an phan. An phak tikah zeidah an chim? Nichuah lei a arfi kan hmuh i amah bia dingin kan ra. Jerusalem an phaknak ah a ruang bik cu arfi ruangah phanmi a si. min jerusalem tiang arfi kha a cheu peng ti le an hmai a kal peng ti le a cheu lo an hmai a kal lo ti mi kha bible a um lo mi kha john dam in chim ning si lo cu ni cun jerusalem an phak nu tu ahcun in chung an lu cu tai zeicah an hal hna cu minung khuaruahnak a da um cun mifim min ah an ruah mi an i palh lo mi zei siangpahrang cu siangpahrang inn ah chuak ti mi cu vawlei thil sining a si Cucaah mifim mi hna kha zeiruang na herei te an kal yan an kal lai lo. Siangpahrang cu siangpahrang inn ah pei cu aton cu cucaah pei khuazei na zula siangpahrang cu mati an va ti cu famin cu te ka her dong ta ala u ve cang cu te kha cu ruangah ngakchia kum ni tang le pa ba ngakchia tha nak zong si kha kha mifim mi hna ni palnak kan ti mi si si pal ti mi cu zei an khuaruahnak an hman siangpahrang cu siangpahrang inn ah chuak cucaah an va hal cutin siangpahrang inn in an chuah tikah zeidah zei thil dah cang nichuah lei an hmuhmi arfi kha mu a lang ṭhan zong a ti lo atu nain van chim an a lang ṭha ti lo kha Baibal ah ṭha ten ren van mu cang kuanak kha ka van ren ran man lai siangpahrang bia kha an theih tikah an kal i zohhmanh Nichuahlei ah an hmuhmi arfi kha naute umnak cung a phanh i a dir hlan tiang an hmaiah a kal. En a chim i arfi kha a kal. Mah ka zawn te kha
Okay, mah ka zawn te kha Lai Bible caah khan cun atu kha cun nangmah nih nangmah nih na lehmi zawn ah sete marang caah kan van zoh tuah lai mu. Lai Baibal ca sih zo sih.
An i a ti kong Mirang Baibal ca kan van zoh tuah lai. A lang ṭhan i a ti ko. Lai Baibal ahcun a lang ṭhan i tiah khan a si mi. Lai Baibal thiang an lehnak Good News Bible kha zoh ding a si ko i a lang ṭhan mi ma si le a si timi kha. Se ka a lang ṭhan a tinak ah khan cun a um dan cu lampi pakhat khat ah khan a tlau maw asiloah nichuahram lawngah khan maw a rak langmi a si timi kha a lang ṭhan timi nih khan a va sawh duh. Mirang hol zong a lang ṭhan um bak lo hi mu. Mirang hol an lehmi Lai Bible thiang an lehnak good news Bible ah and so they left and on their way they saw the same star they had seen in the east ti bak si ka a lang ṭhan ti um lo cu ruangah cun lai bible i lang ṭhan a timi kha a leh ning a rak palh ca a si a lehmi mirang good news bible ah he appear again da ti lo a lang ṭhan a ti lo khakha mirang a um hrimhrim lomi si cun keimah ka lehmi uh, bible zong cu kan zoh a herh one day had the king they departed and behold the star which they had seen in the east went before them a lang than pakhat man um lo cu ruangah cun kha kha bible um tu ning a tha ten the a hau i lang than a si lo okay and i suale an mu mi arfi kha mu Naute umnak cung a phak i a dir hlan tiang an hmai ah a kal. Cucu a um tuning bak si. Cu ruangah cun zei khom an se lo. An ram i an rak po i Jerusalem khuan phak tiang ah arfin i hruai maw hruai lo timi kha zawn dam in zeiti pa in chim khawh a si. Zeicah Bible um lo? Bible a ummi vial cu Jerusalem an phak bak ah zeidan chim? nichuahlei ah arfi kan hmuh cu tah kan ra amah bia ding in cuticun siangpahrang inn in an chuah tikah zeidah an hmuh ṭhan nichuahlei an hmuhmi arfi kha naute umnak cung zawn a phak a dir hlan tiang kha an hmai a kal cu vial cu Bible nih a chimmi si cucaah nichuahlei mifim mi hna kha arfi nih a hruai hna caah Jesuh chuahnak hmun an phan i Jesuh zong an hmuh. Hruaitu an nei. Zeitiman in el khawh lomi Baibal a si. Seh seh a ṭhaṭha. Mah khakha Baibal kan ti tikah a dangdang zohchunh a herh lengmang nak maw Baibal dangdang zohchunh lengmang nak lai Baibal ca kha a ṭha lo kan ti lonak a sal loin bia word pakhat te nih hin uh, ruahnak le idea le khuacuanh ning kha tampi kha a thlauter tawn kan ruahnak a pialter tawn uh, ti bantuk khan thil kha a um i cucaah cun hika hin good news lehnak ah khan cun a lang ṭhan a ti tikah khan cun a tlau i a lang ṭhanmi kha a bantuk bia ah khan a van lawhter cang, van canter.
Mah kha kan Lai Baibal kha an lehnak good news bak hi atu kan el i a lang ṭhan ti um lo. Lai Baibal lehning kha an rak palh si. Oh, good news.
Cun atu ah hin atu ah hin i ka kut ah hin ah Bible Bible pakhat ah version pali um mi um. Cuka zong ah cun ka zoh hna i zeitik hmanh ah lang ṭhan timi a um hrimhrim lo. Cucaah cun kan Lai Baibal nih khaka zawn i a rak leh sualmi a palhmi kha i lak ding a si lo. A lang ṭhan a si lo. Herod inin an chuah hnu tu ah kha ni chuah lei an hmuhmi arfi kha Naute umnak cung zawn a phak i a dir hlan tiang an hmai ah a kal. Cucu an zulh i naute an hmuhnak a si. Cucaah cun nichuahlei mifim a hruaitu cu arfi a si. Naute umnak hmun a phaktertu cu arfi a si. Ti cu zeiti hmanh in el awk a ṭha lomi kan Baibal umtuning a si. Okay, siseh, khaka zawn ah khan arfi an hmuh ṭhan caah an i lawm tuk hringhran timi ti kha a bia nih a van peh ṭhan tikah khan Mirang Baibal caah khan khaka zawn te kha kan van zoh tuah lai. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. A van ka, hmuh tikah hin khakha teh zeidah a van thang zong um lo kha. Ngan ti kha um hrimhrim lo kha men a holh zongah an hmuh zeilawng an hmuh ṭhan inn chungah pe um su inn chungah um zetin an hmuh kha arfi cu inn chungah an suai nuai khuazei dah um an timi kha Herod zong nih khan mifim hna kha a kaw hna i ti Bible a kan hmui ten pathan lu va kaw lu mu a bia be una kha chunga kha inn chung um lion zetin arfi chan hmu lai su se Herod in an chuah nu tu a khan ni chole an mu mi arfi kha kha zomano naute umnak chung zora phak a dir hlan te an hmai akal cu cu bible thil um tuning an mirang zong a um tuning bak a si ko cu ca cun ai lang than arfi kha lang than timi kan lai bible nih a leh mi kha a pal ca si kha pal mi kha ilak riangmang in alo chan la lang chan um timi kha ruah ding a si hrim hrim lo Bible umtuning a si lo Mirang zongah a lang ṭhan timi um lai lo si cucu Mirang ah um Lai Bible ca kha ka zawn te kha a lang ṭhan timi nih khan wat tampi sining tuanbia a thlen kan ti lai cu mah ka si NKJV zongah NKJV a si ahcun the star which they have seen in the east went before them Till is camp and stood over where the young child was a ti i a lang ṭhan ti kha a um lo. Cu kho cun hika zawn ah hin AMPC ti si lo AMP ti hi ka van rel ta hmanh lai mu AMP timi ti nih hin cun After hearing the king, they went their ways, and behold, the star which they had seen in the east went on before them a ti le bracket an chiahmi ahcun continuously leading the way bracket until is came and stood over the oh. previous building continuously leading the way ti khan hika han hika han cun an van tel chih amplify a bible nih zong nih tun a rel mi kha fiang ten a chim ve i when they had listen to the king they went their way and

Che ai lang ṭhan ding Misulei an mu bia arfi kha
a chim lo a fiang. Ka han pakhat kan hal duhmi van confirm dingah mah khakha midang thawngṭha chimtu zong nih an bia te ah an van tenh tawnmi cu atu na van chim bantuk in khan Herod lei ah khan an van fuh tikah arfi cu a tlau ti tu khan phundang deuh sermon khan a van chimmi kha an um tawn ve maw? Arfi an nih sin maw? arfi kha cu a dang thawngṭha chimtu dirhmun kan zoh si ahcun Jerusalem pawng tiang kha cu an van zulh ko. Natein siangpahrang cu siangpahrang dirhmun in a chuak theo lai an ti ruangah siangpahrang le an fuh tikah Arfi cu a tlau ti khan an van chuahter ve. A ruang cu Lai Baibal ca nih a lang ṭhan a ti ruangah khan a Wow. lang ṭhan an ti ruangah khan mah ruangah khan Si. arfi kha a tlau bantukin khan an van chim ṭhan ve. Thau i rak lang ṭhan an chim. Mm. Mah khakha Lai Baibal thiang nih a leh a rak palh ruangah a si. I see. Kha arfi kha a tlau lo. Mm. Herod inn chung an um lio zongah khan a tlau hlei lo. a rian a ṭuan hngami a ṭuan ko. Cucaah cun Herod in an chuah ah khan ni chawlel hmumi arfi cu naute umnak cung zawn a phak hlantiang an hmai ah a kal ti ka si i a tlau i a lang ṭhan ti lei kha a sawh hrim hrim lo ti hi felte in kan chim i cucaah cun Laimi phungchim cu zawn dam biachim kan hmang tuk e. Mah hi kan palh tawnnak si. Atu nih chimmi zong zawndamh si. Zawndamnak zong cu kan Lai Baibal le ruangah khan thil pakhat a rak cangmi si. A lang ṭhan a ti cang mu. Si, si, si.
Kha kha an i tlaih sual a si ahcun hmailei ah kha kha chim ti hna hlah seh. Mm. Baibal ah lang ṭhan a um lo. Si, si. A lo i a lang ṭhan timi a um hrimhrim lo. Anmah tu kha arfi a zul tuk in chung an um tikah cun zeitin na inn chungah cun arfi an hmuh khawh lai. Herod in an chuah a pei an rak zulmi arfi cu an hmuh ṭhan ko cu a lang ṭhan a si lo an hmuh ṭhan tu si cucaah an hmuh i an lung in lawm tuk an tinak kha a si i a arfi a tlau a lang ṭhan a si hrimhrim lo a zultu hna tu kha her inn chungah um lio ahcun Dedi nai inn chungah ca arfi an hmuh khawk he lai cucu a Bible umtuning tak a si ti kha kan theih fian a herh ngai si
se kan i lawm. Bible study ti hi word pakhat hnu pakhat study hi cu a har bak e. Lai Bible chan a lang than kan ti Mirang Bible ca zong kan rel ko natin kha a lang than ti mi kha a um maw um lo ti bantuk tete kha tha tein ngiat hlai kha uh, zapi cu That's it. Kawl cu kan ngiat hlai kho ti lo le kan rel pah ko rua kan zongah cun mah ruangah khan Bible study hi a herh bak ka ti nak zong kha si Bible study hi kan tua pah lengmang kha haumi se tu zan na van chim la van fiang ngai ngai ma alang than ti mi te ni khan sermon a body kha tuan bia tam pi kha avan pial tar e hi ka na van chin mi kha che pe zul te in an kal azul ko na an ma tu kha an pial i Herod inn chung an lut ruangah arfi kha an hmu ti lo i an van chuah hnu tu ah khan an hmuh ṭhanmi kha a van si i arfi kha cu a rak um peng ko timi kha hika ah hin Baibal a van langmi kha a van si. Seh Mirang Baibal ca nih cun a lang ṭhan timi kha zeihmanh nih a langhter bak lo timi kha tuzan tu zingah van langhter van proof kan duh.
Zei bantuk version zongah Mirang holh ah a lang ṭhan. It appear again ti kha bia om hrimhrim lo. Fakhakan Lai Baibal nih a rak leh ti kha a palh deuhmi si ti tu kha fel tein kan thei hmai le i ralrin a chimtu zong nih kan i ralrin a herh deuhnak cu si.
Cucaah thawngṭha chimtu nih kan theih dingmi cu a hleice thawngṭha kan chimtu nih kan arfi kha arfi kha tlauter ding a si lai lo hmailei thawngṭha chim tikah. Arfi hi an hmai ah hin ai lang i ti si tikah midang nih teh hi arfi hi an hmu ve hnga lo maw? Zeitindah Baibal nih cun a langhter lo le zeitindah na ruahning Pathian nih hin anmah pathum hmuhhan ding lawngah hin maw a langhtermi si hna ma arfi hi. Cu cah cun pei Christmas ah naute hmu tu kha mi pathum an si. Ni solei mifim, tukha, Simeon, hranha pathum kha hruaitu an nei di. Ni solei mifi pa hruaitu ca arfi si. Tukhal na hruaitu cu vancung mi chimmi bia si. Simen a hruaitu cu thiang thlarau si. An hruaitu kha pakhat man an i lo lo sinan an hmuhmi cu ai lo dih cucaah cun zia midang nih arfi kan hmuh lo pathian nih midang ca a tim lammi si lo arfi zo thiam i fimmi ca lawng a timmi si cuca lehnak si ko kha arfi in ruai te dek sala jini nan num lai an ti lai an zam da lo a mu cucaah cun pathian nih kan sining he aa tlak in minung hi a kan hruai timi hi kan thei a herh nga ngaimi si. Hika hin Salai Za Lian Thang nih a van ṭialmi hi mifim hna nih direct in Herod in an va fuh timi Bible ah a um loh. Herod tu nih a thli tein a kawh hmasa ko hna cu teh. Matthai a ngan pahnih, a hme pasarih ti kha si i cucaah. Si, mah kha haa dikmi si. an va fuh ma direct inherit in an fuh ti kha bible a um lo jerusalem an rat tikah khan bia an hal mi kha ahodah an hal ti kha bible nih a chim lo jerusalem an rak phak tikah khan Sasayana Judah siangpahrang cu um ni chualei arfi kan hmu i amah bia dingin kan ra tiah aho sinah dah an chim timi Baibal a um lo. Sinan cang thumnak ah khan Herod nih a theih tikah a ti tikah khan ka Herod nih a theih tikah cu caah cun mifim hna nih khan midang sinah chim loin Herod sinah an chim ti a fiannak cu kha i theih tikah mi pakhat khan i kan sinah bia chimmi a theitu cu kanmah kan si kan sin an chim caah a theitu zong kan si Herod ti zei ruang dah ta thei kan ti a si cun kha mifim mi hna nih khan Herod hna thei an chim a si lai ti cu hika feltein kan zumh khawh mi si atha tha se salai zalian thang na van comment mi kha van tha tuk hringhran Khakha bia biafang deuawt a um ning dan te kha mah khakha van thleidan thiam van hmuh fiang kha biapi tuk si. Arfi kong cu hi vial in van si seh law arfi kong ah tuzaan ah tuzing caan ah kan van hmuh fiangmi cu Bible nih a langhtermi cu hika han salai zalian thang nih na van chimmi zawn hi a si i Herod hi direct in an fuh colh timi hi Bible ah a um lo. Herod nih a theih i a awlokchong i a van kawhtermi hna kha a si. Mahte kha van theihfiang ding. A pahnihnak ah, midang pastor te nih an chimmi a si zong ah tuzing, tuchun caan ah kan van theih hnga dingmi Baibal cu arfi kha a tlau lo timi kha a point si. Arfi kha lampi ah a tlau lo kan van theihfian nakhnga ding caah mahte kha van focus and highlight ka van duhmi si.